Wata kana gar lafti nagaya qabdi qilleensuma kanaa gartee booroe qilleensuma kanaa booroe qilleensi boorawaa qilleensa gizee gizee ni xaliilaa gizee gizee asuma boorawa akkasii bar qilleensi amma dhiyoo tole xiqqoo wayyaa galee gizee gizee gandummaadhaan boorawaa gizee gizee fasaada adda addaa siyaasaatiin boorawaa gizee gizee waan adda addaatiin boorawaa wooma inni boora wooma fedheen boorawa dhufe qilleensi Eenyu eenyu gadi yaa bar eenyu eenyu gadi. Hai, Namayyuu nyaannee dalagannee jiraannaa bar. Maarreen maarreen bar akkanaa bar. Miti kishoon akkanaa bar. Hai, Eenyu arraba hidhan. Eh? Namuu arraba qabaa. Ayaboo. Wallaahi wama ajaa'ibaati duu. Isan duuba walaa yastaqiimu qalbuu hattaa yastaqiima lisaanuu. Arrabni gizee adaba godhate qalbiilleen adaba godhatti. Dhaladhu. Arrabni gizee naamusa godhate baasu waan feetu arrabni laa noo jaa. Nama garii nagarre dhaa jee harka ahoo aboo aboo na harkaa baatee bari yaa arraba kiyya kana, ah, jirjireetiin baasa. Shuuf namni gariin suuta laalee dubbii anaalaayizi godhee itti yaadee dubbata. Waan takka beektaa gizee dubbattu itti yaadi dura. Arraba keetiin daftee wanni hin jedhin. Nama uumumatti gartee dafee dubbuma gartee waan hamtuu namaan ja'u jira. Bakka uumaama akhlaaqa isaati. Dhab sira darbee. Bar yaa boleessu arrabni isaa bar boombii bar. misaayila haayiparsooniik nukureel malee hin jettu oo oo aboo aboo kiyyaa san kiyyaan san hamaadha aboo kiyyaa san nutti hin aarsinaa firraa eegan namuu sharrahu jechuu sharrii isaa firraa eegan wallaahi laa yuuminu wallaahi laa yuuminu wallaahi laa yuuminu jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee gusadii wallaahi namanne

Jaartiin isaa afaan dheeratti, inni afaan dheerata, ijoolleen isaa afaan dheeratti. Ati waa onni kanaa qushaa jetti qo gartee kan yaa duruu laa dhaddee minna maal taate maal onni jazba ati guta kallee onni jettu uummata na baadiyyaa dhufte ati sesaale suma akkamiin siyaasa laxxansiifna ati immaa jaartiirra yoo fedhe si arrabsa. jaartiin isaa jaartii tee eh, geelota isiirra dhuftee arrabsiti. Yaa buleeso. Sodaa isaaniitii gartee waan takka fitti wanni hin jaan. Sharra huba waa'ee qabu jechuudha. Aaya. Duuba hadiisa reefu mali al-muflis eh, al-muflisu fiinaa san gartee ka muflisaa san ka miskiinaa ka jenne san.

dalagaa ibiddarraa na fageessitu naa himi jeen jannanni eh, dalagaan jannata si geessitu salaata salaatu soomana soomanu hajjii dhaquudha rabbii tokkicha dura rabbii tokkicha gabbaruudha dura gartee tara gartee tooyidaa itti itti hin himne ta tooyidaa silaa'uu rabbi itti amane Sigalee rabbitti amanuu gartee duraanuu rabbitti amanaami salaata salaatuu soomana soomanuu zakaa kannachuu sigalee sadaqaa kannachuu sigalee eh, hajjii godhuu kana cufa himeef himeefiitti gartee utubaa gartee islaamaarraa hmm? wazurwatu zanaamii gartee jihaada godhuu waan adda addaa himeeti

Maal taate yaa Muwaaz? Jara keenya. Jara keenya hadiisa kana mee akkam goona ayyee? Mee hadiisa kana akkam goona? Ka salaataas, soomanaas, kana cufa hajjiis, jihaadaas cufa walis sii qabu. Nagaya si godhu kana qofa ilaalatu salaanni nagaya sin baasu. soomanni maal maal kun cufti jechuudha. Maal mana arraba keetiin nama arrabsaa oolte. Maaliif waan daleedu isaaf xiyyu jirta jechuudha. Duwwa si hambisa jechuu bar. Soomana kee duwwa hambisa. Salaata kee duwwa hambisa. Hajjii tee duwwa hambisa. Dhiga. Hasan Ulbasrii dhagaaf tokko waan jeen yaa Hasan abaluu abaluu tokko bara akkana si hamachuu jira jennaan. Mee wallaayiti fa akkana gaajeeti timira Timira gartee hoo hadiyyaa tana geessif. Nama si hamachuu jira jaanii hadiyyaa hooloo dafii geessif. Hasanii si erga jii hin deemti geessi. Fayyaa ta'e hoo hasanaa isaa gartee gaarii isaa naaqiyyu jira anillee timira kanaan gartee hadiyyaa kannaaf. Maal jettamee maadha? Maal jettamee? Anaa anaa maal naan jee? Bara kana siin jee kana siin jee yoon sitti himee faa gaastirikii sikkaa. Maal naan jee? Maarree isaa kana haa godhu. Mintigishoo kana haa ta'u odoo bar hin dhaggeeffatini bara baluu tokko waan siin jee maal naan jee haadha isaa maarree haa godhu shuf shuf billaalee ka odoo bar waan jeenu hin dhaggeeffatin. Rubbamaa namni kun bar waa- waan siin jeu bar eh, akkana akkana bar toltuu ta'e dubbate. Laal, Namni gariin bar ka- kaxaraa bar. Awoo kiyyaan san waan inni siin jeu silaa dhageesse yaa. Maal jaa? Hay ilmi maarree kun maal jaa bara akkas hin jenne bara akkana jee bara akkana kanatti waan gaarii sirraa dubbate haa akkasiisa haa haa wanni baate sanni deebista amma haadha isaa taa'arra dute sanni deebista waan santu ispiidii nu darbee hayyee hayyee hin dhaggeeffatin nama gartee dhufee si galee Kabara faasika gartee nama dhufee waa sitti himu natti hin himin jee. Dhaabi jee jechumatti. Dhaab. Stop. Hayyee maaltu haari'a? Bara waa kiyyaan tokko har'a waan siin jee maal jee hoo? Maal jee? Jalaan fuudhin. Dhaabi jee jechumatti. Stop. Bakka wulii waan takka sitti hin fidu jechuudha. Nagee harkatti atillee keessi kee nagee ta'a. Sumaa achitti haasooni. Akhi maaliif maaliif if jeeyta waan namni siin jedhu waan namni gartee sitti himu maa if jeeyta. Komentii ilaaltee maa if jeeyta. Waa dubbachuu feetaami waan dubbatu dubbadhu komentii namaa ilaalin kasii arrabsutti dhiisi. Amma si galee? Kalaas. Yoo inni ati dubbattu waan haqaa taate namni waan fedhe haa jedhu. Nama na arrabsinati nama waan tuqin. وهكذا achi booda qaxqax wulii gartee waan takka sitti fidu woo kiyyaan san namoota waan dhaggeeffatu hayyaa isa waa wayin itti geesse innaa si arrabsa akka gartee Umar ibn Abdulaziz tokkotti dhufee yaa amiirul muuminiin jeen inna fulaanan qaala fi haqqi kadaa wa kadaa jeen dhaga'i jeen sigalee ati yoo gartee yoo oduun wanni ati hattutuun kijiba taate jeen wanni ati hattutuun kijiba taate rabbiin nutti hime jeen yaa yoo ladiin aamanu hin jaa akun faasiqun binaba hin fatabayyanuu nun jee ati faasiqaa jeen bira geeffadhu

Wallahi kunoo kana siin jee wallahi mashaa hin binamiim nama gartee wali dirtuu nama nama gartee wali dirtuu san taataa jeen ati yoo dhugaa taatees wanni ati fittu. Kanaafuu nama walitti hin dirini waan fedhe aanaan ja'uu deemasi. Wayin shii ta'a faunaa ka jeen yoo feete immoo dhiifama sii goonaa jeen alafu yaa amiirul mu'miniin ittiin deebi'u dhiifama naa godhi jee walitti hin deebi'u. Shuuf akkanatti sirreessita namaa. jirtuu. Seenaa seenaa seenaa har'a wayiin isinii muudema. Maarreen tokko kana jee maarree gandaa arrabsee mintikishoo maarreen akkana jee viidiyoo waraaba. Viidiyoo san gartee yoo kam xiqqaate nama gartee kuma meeqaa gartee sheer godha. Nama kun meeqaa laayikii godha. Lannoo waan arrabaa namni ni fedha. Waan qaala Allahu qaala Rasuuluu joo viiwii waa tuqum. waan arrabaatii fi waan gandummaatii fi waan gosaatii fi waan gartee kakakakakaranii viiwiinsi hedduu. Amma si galee akkasi gaa maali namni nama allaalu waa yoo arraba keessan naqin sheeka maal taatan sa isin isin dubbiin isin hin galtu waa sheeka sheeka xiqqoo arraba yoo keessa naqanii gartee waan adda addaa dubbatan malee namni nama allaalu Akka namticha gartee aboo sheektichi magaalaa keessa deemeeti uummata gartee naggaadee tana kakachaa waa gurguru. Wallaahi kunoo nan baasu. Wallaahi kunoo dhibba shanii nan baasu jeeti. Bakka hora dhibba afuritti sitaachaa harka bitaachaa hora bakka afur dhibba afuritti. Hay waree funka kanneet. Hay maa kakatta qoy dhibba shanii jetteetu machi horatti hin ustu. Maaliif kakattaa? Kakattee deebitee wallaahi jettee kakattee deebitee maaliif dhibba afurii gurgurta wallaahi dhibba shan jettee. Hashee kakiraa kiraa kami kafallaree yoo kakatin. Sigalee yoo kakatin namni hin bitu. Tanaaf gartee warra gartee beeyii wayita waa gurguru kakatu buri ka- barakaa gartee rabbiin keessaa fuudha. Numa dalaynaa numa dalaynaa maallaqa barakaan agarree jaa duuba guyyaa kan. akkasi warri as gubbaa daawaa gartee daawaa godhu daawaa tam daawaa sheeytaanaa as gubbaa waa dubbatu ishee kan arraba yoo keessan naqin bar namni hin laalu dhuga namni hin laalu sirri waan dhugaa jette yoo arraba keessan naqin yoo gartee waan adda addaa naman arrabsin gala waan ajaa'iba ajaa'ibaa waan namni gartee wanni hin jenne hin laalin namni hin fedhu namni hin fedhu jechuudha. Si galu jira. Kanaafuu khaxaruun adiim khaxara arraba keenya kana yooma sirreeffanna. Yooma arraba keenya kana sirreeffanna. Yooma arraba keenya kana wal qixxeessina. Si galee arraba keenya kana yoom fireen itti goona. Rabbi nu haasattaru garuu. Garuu rabbi nu haasattaru. Maaliif? Namayyuu gartee kheyri daleeynaan waa hedduu balleeysu jirra. Anti yaa rabbi na araaramu yoo nama dura gartee arraba gartee isinii dheeradhalle dhiifamallee naa godha. Hasanaa tiyya na harkaan fixina. Fiifuu fiifuu waa xiqqoon qaba. Galee waa xiqqoo sanuun irraa qeebalamuu fi kaanis hin beeku. Amma si galtee? Kanaafuu yoo gartee isinitti daangaa dabrillee dhiifama naa godha. Wal ajabu jee Ibnu Qayyim Aljawziin.

min akli haraam haraam nyaachuurraa ni tiifamaa jee arrabaa miti dhaabbadhu arrabatti dhiisi haraam nyaachuurraa ni tiifama jee boo wanni kun haraami woo kun ribaa hin nyaadhu wanni kun foon poorkiiti hin nyaadhu jaa jee wa zulmi zulmii irraa illee ni tiifama aboo nama miidhuwan wa zulmiin haraami

aklul haraam haraam hin nyaadhu jee dida ribaa nyaadhu jaa haraam hin nyaatu taakka lamada naman zallamu jaa naman zallamu lama ji sadaffaa ani zinaan zinaan godhu jaa haraam maal fannaa walaa taqrabu zinaan hin jee rabbiin sadii ji afraffaa assariqaa aboo hattuun boo gaarii miti hattuun gartee gubboo sin nyaatin namaa sin hatin

zinaa irraa fagaatee waa hatuu irraa fagaatee si galalaan farshoo dhuguu irraa ha- fagaatee haraam laaluu irraa fagaatee akka naajee naman tuqu akka naajee naman zallamu walaakin immoo arraba isaa kana ni arrabsa kana maal godha arraba isaa kontirool godhuu hin danda'u jedhe

hattaa tara rajula je yushiiru ileehi bid- eh, biddiin nama gartee nama diini jettullee jelaal ibnu qayyim aljoozii jaabar namni kun nama nama diini jettu wazuhdi nama gartee duniyaarraa dantaan qabne zuhdi jechuun duniyaarraa dantaan qabne duniyaa ni dalagataa immoo duniyaa hedduu gartee akhiraa malee duniyaatti gartee biiziin ta'u immoo duniyaa ni dalagata bar duniyaa zuhdi jechuun bar duniyaa dantaa dhabu jechuu malee Hin dalagatin jechuu miti dalagachuu qaba namnini. Wal ibaa si galee wal ibaad ibaadaa agartee kajaabaa godha. Wawoo yatakallamu bi kalimaatin min sakat illaa waan rabbi dallansiisu dubbata. Laa yulqii lahaa baalan dantaa irraan qabu. Miizaana irraan kaayu. Waan hin taane dubbatee jahannamit darbama. Waan hin taane laaqatee ibidda darbama. Tanaaf waan jee Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee qaala rajulu wallaahi laa yaghfiru Allahu li fulaanin jee. Wara lama gurbaa hadiisa tokkichaa kanaan goolamna. Laata saan hin geessu. Gurbaa warra banii Israa'el tokko warra banii Israa'el Yahudaadha. Warra nu duraati. tokko akkaan rabbi gabbara tokko badii dalaga mee dhageeffadhu tokko akkaan rabbi gabbara tokko badii dalaga akkaan rabbi gabbaru kun ka badii dalagu kanatti dhufee ittaqillaa aksir aboo rabbi sodaadhu gabaabbadhu aboo rabbi sodaadhu gabaabbadhu jaan bar kadaawaa katti godhu kun nama akkaan rabbi gabbaru halkan leelii dhaabbatu ka gartee kheyrii ajaa'ibaa dalagu nama ajaa'ibaati Nama gartee akka gartee waa beeku jechuudha. Aabid nama akkaan rabbi gabbaru. Mucaa saahibata gurba- gurbaa kana gartee numa harka guyyuu. Ittaqillaa boo rabbi sodaadhu aksir jaan. Sigalee rabbi sodaadhuuti aksir gabaabadhu jaan. Ammas ajaa'iba rabbiinis fidee isaa badii jiru faatti dhufa ammaas gurbaan kun. Aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu guyyaa sad- lammaffaati. Sadaffaa akkasitti arga aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu wallaahi laa yagfiru allaahu laka jeen wallaahi rabbiin siin dhiisu jeen wallaahi rabbiin jannata sin nagu jeen laa ilaaha illa allah eegi gaa dubbi hora tiiktookiin sitti himaa wallaahi rabbiin siin dhiisu wallaahi rabbiin jannata sin nagu jeen waytuma san malaa'ikaan jara lachuu ruuhii ajjeestee ruuhii irraa fuutee ruuhiin isaanii gartee rachuu rabbi bira dhayte khalaas gaafate rabbiin dhaabeeti as dhaabee hay egaa buleessoo

dalagaa tiyya keessa sin naqu siin ja'a makluuqni duniyaa tanarratti akkasii bar aa isiis nan nan of your business siin ja'a nagadha faranjiin dalagaa teetii miti ee aan tee siraa arlam dalagaa tee dalagaa tee beekadhu qiyaasa kee beeki rabbii guddaa gartee wallaahi rabbiin siin araaramuu wallaahi rabbiin jennata sin naquu jeen akkas jettee Si beekaa uma jeellaan rabbi si beekaa ati kabadii dalagu deem si araarame deem jannata seen ati deem ibidda seen ati kakkana jee deem ibidda seen ibidda seenii jeen abu hureyraa radiyallahu anhu waan jee wallaahi mee dhaggeeffadha abbaan hureyraa waan jee abu hureyraan takallama bikalimatiin jee jecha tokko je'e aw baqat duniyaahu wa akhiratahu jedhe jechi tokkichaan kun duniyaa isaatii fi akhiraa isaa harka balleessite laa ilaaha illallah jechi tokkichaan kun akhiraa isaatii fi duniyaa isaa balleessite hajjiin isaa badde soomanni isaa bade jihaada yoo godhe jihaanni isaa bade leeyliin isaa badde maasalaama takallama bikalimatin ni dubbate jecha tokko aw baqat balleeysite duniyaahu wa akhiratahu kottu warra tiktokitti Eh? isin rabbiin isin hin dhiisu isin rabbiin isin hin araaramu isin rabbiin gartee jennata isin hin dhabu warri asirraa jiru jiramu hin jiru buleessu billaa aleeku egaa nama muslimaatiin akkana jedha Ati wallahi rabbiin siin dhiisu. Akkasna gootee ati rabbiin siin araaramu. Yaa akii taayi taayi ukti taayi obboleessa taayi obboleetti taayi aboo taa dubbii kanaarra taa arraba keessan kana fireenatti godha. Taa ahlu tiktok ahlu tiktok taa waan kana fitti hin ja'inaa.

Boruu siiti deebi'a san. Warra gartee ati warra jannataati. Ati warra kanaati. Yoo san gartee boruu sii fidaa dhiisan inshaallah biinnillaa. Boru gartee daan nu geessee nageetta assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.